Helo pawb a croeso i'r pedwerydd pennod o Teyrnas y Teulu. Heddiw, dyn ni am cymryd jar fel hwn a addurno fo i edrych dipyn bach fel hein, ac ar ôl hynny dyn ni am edrych i fewn i pwnc gwahanol.

Wel, mae Pasg drosodd yn barod a mae bol fi llawn o siocled o'r penwythnos diwethaf. Ond, cofiwch, mae Iesu dal yn fyw, ac mae dal yn dda i ni gallu dweud wrth ein ffrindiau bod Iesu yn fyw a bod ni gallu dathlu y ffaith yna. Mae pwnc heddiw yn pwnc fawr, felly am yr wythnoson nesaf dyn ni am edrych i fewn i'r pwnc yma, a'r pwnc yma ydy, Pwy ydy Duw? Ond heddiw, dyn ni am edrych i fewn i sut gallwn ni ffeindio allan am Dduw, a mae yna ffyrdd wahanol i ni gallu ffeindio allan am Dduw. Dyn ni'n gallu ffeindio dipyn bach am Duw trwy edrych ar y pethau mae e wedi creu. Hefyd, dyn ni'n gallu gweddïo, achos mae ein gweddïau ni Ffordd i ni gallu siarad gyda Duw ac os dyn ni'n gofyn cwestiwn i Dduw yn ein gweddïau, dyn ni'n gallu'n gofyn i Dduw ymateb i'r cwestiynau yna yn ein gweddïau. Ond ffyrdd arall dyn ni gallu ffeindio allan am Duw a dod i nabod Duw yw trwy yr Beibl. Oherwydd Bod Cristnogion yn credu bod y Beibl yw Gair Duw, a bod Duw 'di dewis popeth oedd e eisiau rhoi i fewn i'r Beibl a gofyn pobl gwahanol i ysgrifennu'r pethau yna i fewn i'r Beibl i ni gallu dysgu amdan Duw. Dwi eisio ddangos i chi sut mae e'n gweithio, felly dwi am troi i fewn i'r Beibl i un o'r llyfrau o'r enw Un Ioan. Mae, mae'r Beibl wedi cael ei creu allan o 66 llyfrau gwahanol. A dwi am troi i un llyfr o'r enw Un Ioan, dwi am mynd i pennod 4 o'r llyfr ac adnod 7 i 9, ac mae'n dweud hwn. Ffrindiau annwyl, gadewch i ni garu'n gilydd am fod cariad yn dod o du oddi wrth Duw. Mae pawb sy'n caru fel hyn wedi'i eni'n blentyn i Dduw, ac yn nabod Duw. A mae cariad ydi Duw. Dyma sut wnaeth Duw ddangos ei gariad aton ni. Anfonodd ei unig Fab i'r byd er mwyn i ni gael bywyd drwyddo. Felly, mae'r darn yma yn dweud i ni bod cariad yw Duw, bod Duw yn llawn cariad, ac oherwydd hynny, mae Duw yn caru pawb, Ac mae'n caru ni gymaint bod e eisiau helpu ni a edrych ar ôl ni. Ac y ffordd gorau dŷn ni gallu weld bod Duw yn caru ni gymaint ydy'r peth dŷn ni wedi bod yn edrych ar a'r peth dŷn ni wedi bod yn dathlu penwythnos dwethaf, y Pasg, bod Duw wedi anfon ei Fab, ei unig Fab Iesu, i marw ar y groes drosom ni a achub ni trwy hynny. Ac mewn yr wythnosau nesaf, dyn ni am dysgu lot mwy am dan Duw. Ond, dyna digon am heddiw. Felly, diolch pawb am wylio. Dwi'n gobeithio bod pawb yn cael hwyl yn addurno'r jars gwydr. A na i weld chi gyd dy' Gwener. Diolch yn fawr am wylio. Hwyl fawr. Tara.